Безнең Тавазсыбайлар авылында эшләп килә торган музеебыз инде егерме ел лап элек ясалган иде. Әкрен генә экспонатлар җыя башладык. Безнең бу музейның башлангычы, бәлкем, Бадыков Ринат Миргатовичтан да тора торгандыр. Ул безнең шундый мәдәният йортында эшләгән идеяларыбызны, уйлап тапкан әйберләребезне күтәреп ала торган кеше буларак, менә шул вакытларда әзрәк нигез салып әйберләр җыя башлаган идек. Аннары соң безнең музейның сәбәпчесе, төзүнең сәбәпчесе безнең авылыбызның колхоз җитәкчесе Мисхат абый Гайфуллин булды. Аның менә бик күп безнең Мисхат абыйдан бик күп материаллар калган. Ул әйтерсең генә безнең өчен генә калдырган кебек аның 68 нче елларда, 64, 65, 70 нче еллардагы аның халык алдында сөйләгән отчет сөйләү җыелышлары, Ул вакытта безнең колхоз миллионер исемен йөрткән. Менә шундагы бөтен цифрлар, аннары соң фермаларда сарык, от сарайлары, отлар күп булган. 18-әр доярка булган. 20-шәр скотник. Менә шул замандагы безнең Мисхат абыйдан калган менә шушы молния яшеннәр чыгаралар элек. Менә шушы әйберләр безнең бөтенесе дә Мисхат абыйдан калган. Һәм менә ул башлап калдырган булган почет китабы. Почет китабын без искен контордан табып, әле менә яңа гына белдек, 1970 нче елда безнең бер колхозчыга атказанган колхозчы исеме бирелгән икәнен белдек шушы китап буенча. Һәм 25 ел Мисхәт абыйның үзе эшләгән өстәле, аны да алып килеп куйдык. Һәм ул вакытта инде менә политукулар булган, бөтен аларның бөтен әйберләре шушы өстәлдә саклана. Һәм менә шушы безнең коммунизм таңы 1971 елгы санында безнең Сәлимова Рәйсә апага атказанган зоотехник исеме бирелгән һәм берничә кешегә атказанган исемнәре бирелгән менә шушы газета битләрендә урын алган. Һәм 1986 елда безнең колхоз Суган игү буенча республикада беренче урынны алган һәм менә шунда бүләк ителгән байрак. Байраклар безнең, әлбәттә, берничә төрле булганнар, ләкин менә бүгенге көнгә менә шушы байрак сакланып калган һәм бердәнбер ТАССРның менә гербы сакланып калган. Элек бу ТАССР герблары безнең иске конторда бер бүлмә бар и, анда яшь парлар язышадыр и. Шу, шуларны никахлаштыру, язылыштыру вакытында шушы герблар тора торганы бик матур булып, бу шуннан алып киленгән герб. Аннары соң Тавасты байлар авылы инде ул үзенең болтоссалары белән дан тоткан авыл. Менә шу бу шкафлар, менә бу шкафлар барысы да үзебезнең авыл кешеләре тарафыннан ясалганнар. Алар инде күптән мәрхүм, мин аларның исемнәрен хәзер әйтә алмыйм. Һәм кул эшләре осталары бездә бик күп. Хамидуллина Рим апа, ул алдынгы сыер савучы, район советы депутаты булган. Менә аның кулдан эшләнгән эшләре. Әле аның кулдан эшләнгәне эшләре бу гына түгел. Ул олтан да салда. Пич тә чыгара, чигү дә чигә, алъяпкычлар да тегә. Мондый кешенең кулыннан гөлләр тама, диләр. Һәм менә шушы мендәрләр безнең фойебызда да бар, Гөлсинә апа Хәйруллинаның кул эшләре. Әйткәнемчә, бездә атказанган кешеләр күп. Менә шуларның берсе, безнең атказанган зоотехнигыбыз Рәйсә апа, Вәлиева Рәйсә апа. Һәм аның кайчан бирелгән бөтен документлары Монда саклана безнең өстәлдә. Һәм менә быел менә Сөембикә журналы безнең колхоз турында, Яңа ел колхозы турында менә шундый уртада гына бер материал чыкты. Бу 1964 елда чыккан. Егетләр, кызлар инде кайсы мәрхүм, кайсы исән, аларны ык буенда сыер сауганда төшереп алып киткән булганнар. Э, ТАССРның 100 еллыгы булгачтын инде Быел шушы журналның уртасында басылып чыкты. Һәм безнең менә монда җитәкчеләребез күрсәтелгән. Буыннар алмашып бара. Миска табидан соң безнең Сабиров Мулланур абый эшләгән. Менә мин сөйләп киткән Рим апалар, алдынгы дояркалар, бөтенесе дә шушы. Бу партиянең Конференциясенең 1985 нче ел 30 нчы ноябрендә конференциядә төшкән фотолары аларның. Һәм инде менә шушы э, халык инде безнең менә шушы карточкалар белән бик каты кызыксыналар. Бу безнең авылыбыз яшьләре, кайсы ык буенда төшкәннәр менә Сабан туй вакыты. Ә менә бу ханым безнең бик иртә китте, ул безнең киномеханик Тегүче, чигүче, җырчы, гармунчы Кәүсәрия апа иде. Гомеренең соңгы елларын киномеханик булып үткәрде ул. Шушы мәдәният йортының иң әйбәт гармунчыларының иң актив кешесенең берсе иде. Менә бу безнең алма бакчасы каравылчысы Шакир абзый, Я, Ямалыев ул, Ямалыев дип атала татарчасы, русчасы Ямалиев. Яңа ел колхозының алма бакчалары, алмалары 1964 нче елларда халык казанышлары күргәзмәсендә беренче урында торган. Иске авыл да пластилиннан эшләнгән менә шушы фотоларны контур алдына куйган булганнар. Алдынгылар рәтендә менә 1973 нче елда атказанган исеме бирелгән абзыйбысы. Бу әбинең иске Кем икәнен белмәдек, Дәвек авылыннан Фәния апа булды, дуңгыз караучы, ә монсы Әхмәт абзый, Дәвек авылыннан тракторист, аларын белдек. Болар шул кешеләр, ә боларны инде без табып, үзебез эзләнеп, э, табабыз инде һәм без боларны быелгы театрда кулландык. Ә менә бу үлчәүләрне Ленинград блокадасында без балалар белән эшлибез. Менә шунда инде балаларны алып кереп, ипинең ничә грамм булганын үлчәп, әле монда икмәге дә бар, күрсәтеп, балаларга әңгәмәләр үткәреп, төрле чаралар үткәрдек. Һәм менә безнең бер генә хат, фронттан килгән безнең бер хат сакланып алган. Йөздә бер яшькә хәтле яшәде, әбинең исемен оныттым, үлде. Шуның иренә, иреннән фронттан килгән хаты булган бу. Моны укып булмый, бәлкем экспертлар укый торгандыр. Әз генә адресы да бар. Менә шул хат бездә саклана. Үзе безнең авылдан киткән, сугышта үлгәннәр, кайтып үлгәннәр. Менә шушы почмакта инде безнең сугыш темасы яктыртыла. Аннары соң безнең авылдан бит инде бик күп кешеләр чыккан. Ишетеп белгәнегезчә, Әсәр абый Абдуллин дирижер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Гомере буе җыр һәм бию ансамблендә эшләгән ул дирижер булып. Менә шуның турындагы стенд бу. Әсәр абый Абдуллин, аның әтисе Хәниф абый Абдуллин колхозның беренче колхоз председателе булган. Һәм ул ундүрт яшеннән урамда аунап яткан гармунны табып, шуннан гармун көйләреннән тезмә ясаган кеше. Без аның бүгенге көндә, аның өе исән, туган йорты, анда инде истәлек тактасы куелган. Һәм безнең авылдан чыккан Наил Нуртдинов дигән кеше, ул гомер буе Түбән Кама шәһәрендә Җидегән чишмә берләшмәсе оештырып, җырлы-биюле берләшмә, аннары соң спектакльләр куя башлаганнар. Һәм аларның менә белдерүләре, менә аларның спектакльләренең билетлары бөтенесе дә менә шушында сакланган. Инде ул узган ел гына вафат булды. Бүгенге көндә сәхнәдә безнең Затник Урман күренеше эленеп тора икән, ул Наил абый Нуретдиновның хезмәте. Ул үзе художник та булган. Тавык караучы, ул вакытта ат казанган дип аталмаган, халык тавык караучысы дип аталган. Гөлчирә апа Билалова, менә аның бөтен документлары булган, ул алдынгы тавык караучысы, шулай ук халык казанышлары күргәзмәсендә ул беренче урында торган. Һәм кукуруз игү буенча 1985-87 елларда безнең Гайниев Роберт абый, аңа инде беренче тапкыр Жигули машинасы бүләк ителә. Районыбыз буенча ул беренче урын алган. Менә бу экспонатыбыз безнең бүре тукмагы дип атала. Элек бөтен кешеләрдә дә мылтык булмаган, гел дә булмаган диярлек мылтыклар. Урманга барганда инде э, авыл халкы үзе белән менә шундый корал ала торган булганнар. Бу коралның бу башынаның Тояк тыгылган, сабы булган аның һәм менә шулай иттереп ул сугарга җайлы булган инде. Үзләренең саклану чарасы булып кулланган. Э, бабайлар сөйләвенчә, бу инде безнең бүре тукмагы дип атала. Борынгы менә бу радио бәдәре белән моны урамда тотып йөргән булганнар. 1960 елларгы радио бу. Моны кемнеңдер баласы китерде. Көтүгә чыккан өчен бер әби биргән аларга моны. Бу миңа кирәкми инде дип. Менә бысының тарихы шундый. Бысын инде Минзәләдән бер бабайның гаражыннан таба алып кайттык бысын. Ә монсын инде э, Казан юлында күрсәгез, у самовара дигән кафе бар. Шуның хуҗасы безгә кунакка килде узган ел. Нурулла Гариф дигән публист Язучы, журналист белән алар бергә килделәр һәм менә шушыны бүләк итеп киттеләр безгә. Шулардан килгән истәлек. Ә менә монсы инде, менә бу күлүк дип атадыр, аталадыр элек. Бу күлүк. Бу минем әбиемнең күлүге. Ул 93 яшькә җитеп үлде, бик дини иде һәм аның менә Эчендә дини китаплар да бар. Ләкин без аны укый белмибез. Менә әбиемнән калган күлүк. Сумка дип атала монсы. Менә бу безнең Уфалы арбасы дип аталган бу безнең. Уфалы арбасын минем күршем Абдуллина Рәхимә би бирде. Ул безнең өр яңа иде. Монсын инде ватылгачтын сапларын без аның яңарттык. Ләкин бу тәгәрмәчләр бер кадаксыз эшләгән тәгәрмәчләр. Анда бер кадак та юк менә бу урында. Монда гына булырга. может, әзрәк кенә. Абдуллина Рәхимә ападан алдык. Ә менә монсын, бу чананы безнең күршебез Абдуллин Хәниф абыйдан алып чыктык. Ул бик яхшы плотник иде, үзе ясый иде, үз куллары белән ясаган чана. Без бәләкәй чакта уйнап үскән чана инде. Менә бусы безнең инде борынгы түрләмә. Пич кырларына, түшәм кырларын каплап торыр өчен шулай иттереп кулдан ясап эшләнгән түрләмә. Моны безгә Мисхат абый Гайфуллинның хәләл җефете Әминә апа бүләк иткән иде. Музеебызны эшли башлагач тында. Ул шуның истәлеге. Менә бу чаршау, мин әйткәнемчә, Хамидуллина Рим апа яши безнең авылыбызда. Бик оста кул эштәсе, кул остасы. Менә шуның ясаган чаршауларының берсе безнең музеебызга бүләк итеп бирде. Бу да кадаксыз сувенир, без генә кадаклап бетердек. Кулдан эшләнгән. Бусы үзебез укыган парты. Менә монда ничәнче җылгы китап. 65 нче елгы китап, менә туган тел китабы нинди булган.